d'Leier. A weider geet et elo mat zwee Invitéë vum Dag beim Maurice Molitor. Ech begréissen d'Presidentin vum OGBL Nora Back an den Direkter vun der UEL Jean-Paul Olinger. Gudde Moien. Gudde Moien. Mam neie Covid-Gesetz, Här Olinger, kréien d'Entreprisen also d'Méiglechkeet, de Covid-Check-Regimm bei sech anzeféieren. Dat ass jo dat, wat Der wollt. Et ass eng Zousazmesure, déi eis d'Méiglechkeet gëtt, méi séier erëm aus der an d'Normalitéit zréckzeféieren. Ech mengen, et ass d'Aufgab vun alle responsabelen Acteuren hei, d'Situatioun ze deeskaléieren a Solutiounen ze fannen, fir eben zréck an déi Normalitéit, dat no 18 Méint Pandemie. Et ass eng Optioun, déi Der kritt, keng Obligatioun. Dir kënnt et also maachen, musst et awer net maachen. an ech soen Dir, mengt natierlech d'Betriber, dass hinnen iwwerlooss, hätt Der net léiwer gehat, d'Regierung hätt den Entreprisen d'Decisioun ofgeholl? Impfen ass deen eenzegen Auswee aus der Situatioun. A mir sinn eis alleguerten eens, Regierung, Patronat, Gewerkschaften an och Deel vun der Zivilgesellschaft, esou wéi de Gilbert Pregno gëschter hei gesot huet. Ech mengen, d'Regierung huet hei eng Decisioun geholl. Si ware couragéiert, si hunn eis e Wee virginn, wéi mer solle goen, a si iwwerloossen et awer de Sozialpartner, dat, zesummen an der Entreprise ze decidéieren. Et wäert kee Patron dat doten alleng decidéieren, ouni seng Leit mat eran ze huelen. Dir zitéiert de Gilbert Pregno, fir komplett ze sinn, huet hien awer och gesot, datt en am Fong geholl géif mengen, d'Regierung hätt kënne méi kloer Indicatioune ginn. Dir vermësst déi net? Mir sinn der Meenung, datt d'Gesetz et virdru schonn erlaabt hätt, iwwert d'Sécurité de santé au travail dat hei ze maachen. Dat heiten ass eng Clarificatioun. Dräi Ministeren, duerch d'Regierung, duerch dräi Ministeren hu gesot effektiv, datt fir de Rescht den Droit commun spillt am Kader vun der Sécurité santé au travail. Do gëtt joerzéngtelaang Jurisprudenz an et ass op dee Wee, wou ee wëlle goen. Mir mengen awer och, datt et de falsche Wee ass, fir sech elo op d'Ausnamen ze beruffen an mir sollten gemeinsam sensibiliséieren an déi Leit probéieren ze iwwerzeegen, déi am Fong iwwerzeegt sinn, just aus Bequemlechkeet sech nach net impfe gelooss hunn. Firwat eréischt ab éischten November? Hutt Dir gefrot, deen Delai ze kréien, well Der eng Preparatiounszäit braucht, oder? Den éischte November geet net grad duer fir sech impfen ze loossen, bei déi zweete Kéier. Dat si keng 4 Wochen, mee et ass sécherlech méi laang ewéi 8 ewéi den 18 Oktober. Dat heescht, ech denken, datt dat sécherlech domadder ze dinn huet an datt och néischte vun engem neien Out. Mee dat ass keng Demande vun Iech gewiescht? Nee. Nee. D'Gewerkschaften, Madame Back, sinn net begeeschtert. Net just Är Gewerkschaft, och anerer. Mir hunn an Neiegkeeten héieren iwwert dee CovidCheck op der Aarbechtsplaz. Firwat eigentlech? Dee CovidCheck ass jo net just zum Virdeel vum Patron, et ass jo och eng Sécherheet fir d'Aarbechtskolleegen. Tja, also ech wëll och betounen, datt mir eis alleguerte wënschen, datt mer zréck an d'Normalitéit kommen a kënnen erëm normal zesummeliewen, ouni Masken, Distanzatioun an esou, an och zesumme schaffen. Mee dat do ass sécher net de Wee. A mir sinn net begeeschtert, well mat enger ganzer Rei u Grondprinzipien hei gebrach ginn ass. An dat ass u sech schockéierend ze gesinn. Mir sinn als Gewerkschaft, vertriede mir d'Rechter vun de schaffende Leit. An hei ginn déi Rechter u sech ganz massiv attackéiert, well Dir hutt et richteg gesot uganks, dass dem Patron iwwerlooss et ze applizéieren, et ass awer net dem Salarié iwwerlooss. Dat heescht, mir kréien eng Obligatioun fir d'Salariéen, déi CovidCheck-Situatioun do matzemaachen, mat allem wat dat bedeit. An dann, eis ass et wierklech bei wäitem net konkret genuch, well et ass just ee Saz, muss ee jo wëssen, et ass ee Saz am Projet de loi, Dir sidd de Kubitschek, soll an den Entreprisen agefouert ginn, mat allen honnerte Froen, déi dat doten hannendrun opwerft, an allen Onsécherheete fir déi schaffend Leit, bis hin eben zu der Angscht, mussen a senger Aarbecht staark sanktionéiert oder entlooss ze ginn, wann een den Test net gülteg huet. Den Aarbechtsminister Dan Kersch, deen de Gewerkschafte jo éischter gutt gesënnt ass, Hëlt Iech Är Opreegung, Är Roserei net esou ganz of. E Samschdeg sot hien hei an der Emissioun Riicht eraus, d'Gewerkschaften hunn natierlech e Problem, datt eenzel Leit hir Kaart ofginn, wa si hei géifen an d'Hänn klappen. Hien ënnerstellt domat jo, Är Opreegung wär e bësse fir d'Galerie. Ja Quatsch! Also hei geet et jo awer ëm d'Rechter vun de schäffende Leit. Mir sinn éischtens emol da gonger da konfrontéiert, datt eppes hei agefouert gëtt ouni jegleche Sozialdialog. Mir ginn also total iwwerrascht an enger Pressekonferenz vum vun der Regierung, wou mer héieren, ah sou, ab dem éischten November muss een obligatoresch geimpft oder e PCR-Test hunn. Da kënnt weider, Well ween bezilt den Test? Da seet d'Regierung, de Salarié muss selwer den Test bezuelen. Dat ass jo schonn en Affront. Wéi e Käschtepunkt bréngt dat do mat sech? E puer honnert Euro de Mount, wou de Salarié aus eegener Täsch muss bezuelen, fir just däerfe schaffen ze goen, Seet net méi. d'Regierung dat esou kloer, datt de Salarié et muss bezuelen? Ass dat net eng vun den oppene Froen? Jo, also et ass op jidde Fall, vue que oppe Froen, wéi Der richteg sot, dass am Gesetz steet, de Covid-Check gëtt an den Entreprisen agefouert. Dat heescht, mir mussen dorop hoffen, au bon vouloir vun de Patronen, dass déi soen, mir bezuelen eise Leit Tester. An dat ass jo awer schonn an der Tëschenzäit, zwëschent der Pressekonferenz an haut, oft genuch duerchklénge gelooss ginn, dass et um Salarié ass ze bezuelen. Iwwregens och den Aarbechtsminister huet dat gesot. Ech mengen da effektiv, et ass e gemeinsamt Zil, wat mer hunn, dass mer hei den Taux de vaccination an d'Lut kréien. Wa mer elo ze vill Ausname generéieren, dass jiddereen derlaanscht kënnt, da komme mer deem Zil net méi no. An et geet am Fong jo haut drëm, oder mir hunn dräi Typpe vu Leit, mir hunn déi Leit, déi geimpft sinn, mir hunn déi Leit, déi Douten hunn, mee awer éischter pro Impfung sinn, a mir hunn déi Leit, déi dergéint sinn. Déi heiten Aufro, déi heite Mesure ziilt jo dorop eraus, déi Leit, déi net déi da Zweifel hunn, awer net onbedéngt dergéint sinn, ze sensibiliséieren, opzeklären an dohinner ze goen. An awer, d'Regierung huet enorm vill gemaach an deene leschte Méint, Vaccinatioun, Tester, Sensibiliséierung. A lo ass et awer och un de Leit, sech selwer z'informéieren, dohinner ze kommen. An ech mengen, mir schwätzen elo hei grad vun de Rechter vun de Leit, déi sech eben net wëllen teste loossen. Et muss een och vun de Rechter schwätzen, vun deene 75 Prozent oder 76,9 Prozent vun de Leit elo, déi eng éischt Impfung hannert sech hunn. Dat ass bei wäitem d'Majoritéit. Mir hu sécherlech och Betriber bei eis, wéi dat bei de Gewerkschaften ass, déi mat bei de Salariéen, déi déi eng fir sinn, déi aner e bësse méi dergéint sinn, musse probéieren hei zesummen derduerch ze kommen. De Covidcheck ass eng Mesure, déi de ganze Summer applizéiert ginn ass an déi hir Saachen hiren Test gemaach huet an deementspriechend si mer der Meenung, dass dat dote keen ze grouss Aschränkung ass. Mee loosst mer déi Testfro vläicht emol definitiv klären. Fir Iech ass et evident, dass de Salarié den Test muss bezuelen? D'Regierung huet gesot an der Pressekonferenz, dass et um Salarié ass, dësen Test ze bezuelen. an net un der Privatpersoun. Et ass natierlech esou, et huet kee Schold un deem heite Covid. Et huet keen kee Schold um Covid, net de Patron, net de Salarié. De Patron huet elo wärend 18 Méint versicht, dat Ganzt iergendwou an de Kader ze kréien. D'Regierung gëtt gratis Impfungen an deementspriechend ass et natierlech elo iergendwou, muss och iergendwou enke Schluss sinn. Et ass net, den Dan Kersch huet nach gesot hei op der Antenn, et ass net an der Allgemengheet bis an d'Onendlecht ze bezuelen. Et ass awer elo esou, e Patron wäert dat heiten, et ass jo eng Zousazmesure, wéi gesot ginn ass, a priori bleiwen d'Mesures sanitairen applicabel, dat heescht d'Maskepflicht an och d'Distanzreegelen. Déi Entreprise, déi dat heite wëll maachen, kann dat maachen an et wäert sécherlech kee Patron dat heite maachen ouni Ofsprooch mat der Personaldelegatioun. Et ass natierlech och d'Fro, wéi, bon, et gefält Iech natierlech net, datt d'Salariéen Tester musse bezuelen. D'Fro ass jo och souwisou, wéi oft musse se dann esou en Test virleeën? Majo, also mir wësse jo, den Test. De PCR-Test ass 48 Stonne valabel, deen aus der Apdikt, deen aneren ass zwar 7 Stonne, dat ass éier gerechent. Dann heescht zwee bis dräi Mol an der Woch muss ech en Test maachen. Den Test kascht zwëschen 20 a 70 Euro. Also dat sinn, do wësse mer direkt, wat de Rekäschtepunkt dat da bedeit. An ech wëll just soen, an dat Grujelechst un der Diskussioun ass jo u sech elo ganz hei ervirkomm, déi Spaltung, déi mir maachen domadder an eiser Gesellschaft, déi, mir spalten souwisou elo schonn déi Leit, déi geimpft sinn, géint déi, déi net geimpft sinn. Mir kategoriséieren d'Leit an déi, déi net geimpft sinn, well se net wëllen, oder déi, déi net geimpft sinn, well se ze bequem sinn, oder déi, déi net geimpft sinn, well se ze stur sinn. An dat ass dach eng ganz, ganz schrecklech Affär, wat hei passéiert. An iwwregens passéiert déi Spaltung och bei de Patronen, well elo hu mer jo scho Patronen, déi soen, Ech sinn dofir, fir et ze maachen. Do sinn der ganz Extremer, déi ginn dann dohinner, mä et maachen et iwwerall. Do sinn der déi maachen et esou hallefhäerzeg, do sinn der déi wëllen et guer net maachen. Also alles dat doten ass einfach guer net gutt, wat Hätt Dir dann passiert. der dofir plädéiert fir am Fong geholl an der Aarbechtswelt esou weider ze fuere mat den normale sanitäre Konzepter wéi bis elo? Jo, mir waren och nach guer net prett fir elo esou à la va vite hei iergendswéi eng aner Mesure anzeféieren. A wa mer wëlle soe Covidcheck, jo dann hätte missten d'Schnelltester weider weider Gültegkeet hunn, well, an ech wëll och nach betounen, mat der, Wer bezilt den Test? Mir huelen et elo selbstverständlech, dass de Salarié et ass, mee et gëtt iwwerall gesot, dass d'Sécurité santé au travail an dass verglach gi mat dem Helm, obwuel et e ganz krokleche Verglach ass. Pardon. Ass deen net valabel? Deen ass jo awer scho schwiereg, dee Verglach, ze soen, do en Helm op oder looss der eng Impfung maachen. An da wa mer dann de Verglach wëlle maache mat en Helm, dee bezilt och de Patron, well dat ass nämlech eng Mise à disposition vu Sécherheetsmaterial fir D'Salariéen an de Patron ass dofir zoustänneg. Firwat muss hei net de Patron och dann déi Tester bezuelen? Also dat ass de Minimum an eisen Aen, wat misst passéieren. Mee d'Schnelltester, vue que dass et jo just eng Facultéit ass a keng Obligatioun, sinn d'Schnelltester do trotzdeem quasi eliminéiert als Méiglechkeet fir maachen ze. Si wäre jo méi bëlleg. Et ass scho wouer, dass am richtege Covidcheck-Regimm, wéi en elo kënnt, de Schnelltest net méi wäert méiglech sinn. Et muss e certifiéierten PCR-Test sinn, mee vue que dass dat hei jo awer just eng Méiglechkeet fir de Patron ass a keng keng Obligatioun, kéint e jo ënner Ëmstänn awer och nach op de Schnelltest zeréckgräifen, oder? Jo, e kéint, e kéint, mee et ass wéi de Jean-Paul Olinger seet, Mir wäerte keng Problemer kréien an de Betriber. Dat heescht, mir mussen eis drop verloossen, dass e Patron seet, Schnelltest ass och ok, dass e Patron seet, Nee, ech bezuelen der dat, dass e Patron seet, Nee, ech kucken dat zesumme mat der Personaldelegatioun. Mee mir kënnen eis net op einfach Versprieche verloossen. Da brauche mer och déi entsprechend Texter. Jo, Schnelltester sinn nach méiglech. Et sinn dann déi Schnelltester, déi eberuschtlech zertifiéiert ginn. Do koum och an der Pressekonferenz eriwwer, datt déi gréisser Betriber jo och d'Méiglechkeet hunn, en Infirmier anzestellen, fir déi doten Zäit, fir dat da selwer ze maachen, nach an de Betriber. Mee och do erëm eng Kéier. Mee den normale Schnelltest, deen ee selwer mécht, deen ass. Den normale Schnelltest, deen ee selwer mécht, domadder schénge mer jo schlecht Erfahrunge gemaach ze hunn. Soss hätt d'Regierung sécherlech déi dote Mesure net geholl. An eisen Aen ass et awer esou, Wa mer schwätzen dervun, datt mer d'Gesellschaft spalten, déi, déi déi heiten Diskussioun eskaléieren, do sinn déi, déi déi heiten, Situatioun, déi d'Gesellschaft d'Gesellschaft spalten. An mir dofir si mir derfir, datt mer gemeinsam Solutiounen fannen, datt mer gemeinsam Solutiounen an de Betriber fannen. An et ass jo och, mir hunn jo och gesot, datt an de Betriber, et ass jo net esou, datt et CovidCheck oder net CovidCheck ass. Et kann een och CovidCheck appliziéieren fir en Deel vum Betrib. Et kann ee sech beispillsweis och virstellen, datt ee seet, mir féiere CovidCheck an, an déi Leit, déi sech deem Saach net wëllen zouginn, Déi kréien dann do, wou et méiglech ass, e Raum, wou se dat net brauchen, oder en Deel vum Gebai, wou se dat net brauchen. Et gëtt jo vill Méiglechkeeten. Et geet jo hei drëm. Mee wéi ass et da, wann alles dat net méiglech ass? D'EAFL wäerte sech jo awer och presentéieren. Wéi ass et mat de Sanktiounen? Wat ass do d'Haltung vum Patronat? Mir fokualiséieren eis hei op Déi exzeptionell Fäll, déi Majoritéit vun de Fäll wäerten net esou wäit goen. Dat heiten ass natierlech och eng Mesure, déi soll elo eis begleeden am Retour op d'Aarbecht, och am Retour vum Teletravail op d'Aarbecht, deen Enn des Joers wäert auslafen. An an där Hinsicht bleiwen dem Patron jo vill Méiglechkeeten. E kann en Deel vu senger Plaz opeloossen, ebe net fir de CovidCheck, dann léisst en de CovidCheck zou fir déi Leit, déi et wëlle maachen, e kuckt dat iwwer eng Zäit laang ze begleeden. Mee een, deen et net mécht, riskéiert dee seng Pai ze verléieren? Een, deen et net mécht, riskéiert deen ënner Ëmstänn entlooss ze ginn? Wat ass do d'Haltung? Een, deen et net mécht, natierlech muss de Patron fir d'éischt emol kucken, ob en där Leit huet, déi et net wëlle maachen. Déi, déi et net wëlle maachen, da stellt sech d'Fro. An dann, natierlech muss en en dann heem schécken. E kann en dann deementspriechend net eraloossen, wa säin Endroit ebe CovidCheck ass, well et geet jo erëm d'Gesondheet an d'Sécherheet vun den anere Mataarbechter. An deementspriechend muss een da kucken, an dann ass et och um Salarié ze kucken, ob hien da bereet ass, ob hien da bereet ass, e Congé ze huelen, well e sech där Saach wëll entzéien, oder ob en, ob en dann awer bereet ass, den Test maachen ze goen. Ech mengen, do ass et och en Eenzelgespréich sécherlech ze sichen an och ze verstoen, deem Eenzelnen, firwat en dat net wëll. An et ass jo och gesot ginn, dass allgemeng déi Leit, déi aus gesondheetleche Grënn dat net kënne maachen, déi kréien d'Tester jo och fir näischt. Jo, Aschränkungen vun där Zort Penalitéiten, kee Salaire méi, entlooss, dat ass fir eech natierlech inakzeptabel. Looss mer emol e Gedankespill maachen, Dir sidd jo och Patron vun engem Betrib, vum OGBL. Huele mer emol, Dir maacht kee CovidCheck bei Iech, denken ech. Huele mer emol un, Dir géift et man an ee vun Äre Mataarbechter, net geimpft, géif strikt refuséieren, sech testen ze loossen. Télétravail wär keng Optioun, Dir hätt och keng aner richteg Charge fir en. Kéint en dann doheem bleiwen? Nee, da géife mer de Schnelltest bezuelen, also de PCR-Test. Mee ech wëll dat och nach eng Kéier betounen hei, Et gëtt elo gesot, ma bis zu Menacë vun Aarbechtsplazverloscht a wéi dramatesch ass dat. Alles dat, fir ze incitéieren, datt d'Leit sech sollen impfe loossen. Ech widderhuelen, datt och fir den OGBL d'Impfung d'Léisung ass, gell. A mir wëllen och den Taux de vaccination eropsetzen. Awer an eisen Aen ass et genau de falsche Wee, well dat doten, an dat ass jo och elo schonn oft gesot ginn, mee dat riskéiert éischter Géigereaktiounen ervirzeruffen an an datt d'Leit, an mir wëssen dat, wann ee mat Angscht schafft a mat Drock maache schafft, datt d'Leit dann éischter blockéieren a sech nach manner wäerten wëllen op de Wee vun der Impfung aloossen. An dat ass eigentlech ganz schued, wat hei passéiert. Mee d'Impfquot stagnéiert. Et schéngt jo awer esou ze si wéi wann mat Sensibiliséierung een einfach net méi viru kënnt. Oder wéi wann een nach mat net fäerdeg ass mat sensibiliséieren. Et ass jo awer, et si jo nach Moyenen do a mir gesi jo och, datt nach ëmmer bei verschiddenen Leit d'Sensibilisatioun an d'Informatioun vun den Impfungen net ukomm ass. Mir hu jo och gemierkt, wann den Impfbus ënnerwee war, dass dann erëm vill Demande do war an dass da vill Leit erëm matgemeet hunn. Dat heescht, aplaz elo ze forcéieren an ënner Drock ze soen, du muss dech impfe loosse fir dierfe schaffen ze goen, mengen ech, dass ee ganz aner Weeër hätt misste fueren. Mir hunn elo am Fong iwwert den Zeenario haaptsächlech geschwat. Endeffekt, wat et fir den net geimpfte Salarié bedeit, wa géint säi Wëllen am Betrib de Covid-Check-Regimm ageféiert gëtt. Et gëtt jo och dee vläicht onwahrscheinlechen, mee trotzdeem ëmmer nach méiglechen ëmgedréinte Fall, dee gëschter och schéngt an der Chamberkommissioun opgeworf ginn ze sinn, Wat geschitt, wann d'Personal an engem Betrib de Covid-Check freet, de Patron et awer net wëll? Dat ass en interessant Szenario, sécherlech. Et geet ëmmer nëmmen zesummen, Entreprise an Salariéen zesummen. Et ass och sécherlech kee Patron, deen dat heite mécht géint seng Leit. De Patron brauch seng Leit och. Mir sinn an enger Situatioun vu Plein emploi mat engem Manque de main d'oeuvre. Et ass keen, dee seng Leit wäert versichen ze verléieren an dowéinst ass dat doten och sécherlech net d'Thema an et ass net de Fokus, dee mer sollten do dropleeën. De Fokus ass, datt mer dropleeën, wéi mer hei erauskommen. An dat heite wäert och 75 Prozent bis 80 Prozent vun de Leit, déi an engem Betrib schaffen, d'Liewe méi einfach maachen. Et mécht d'Leit d'Liewe méi einfach, well se kéi Maske mussen droen an dohinner kommen a mat deenen aneren, An et brauch jo och keng 100 Prozent Vaccinatioun, wéi mer jo gesot hunn. Et geet eis drëm, déi Leit, déi am Fong bereet sinn, et ze maachen, déi iwwerzeegt sinn, et awer bis elo net gemaach hunn, déi ze iwwerzeegen. A vläicht si mer och an zwou, dräi Woche, véier Woche, wa mer Chance hunn, doriwwer eraus a mir kënnen dono alleguerten d'Mesurë fale loossen. An da kënnen déi Leit, déi wierklech prinzipiell géint eng Impfung sinn, och ebe weiderhi prinzipiell géint hir Impfung sinn. Gëtt dann an de Betriber och scho konkret zwëscht Patron a Personalverdrieder geschwat? Hutt Dir do Echoe, Madame Back? Ma genee dorop wollt ech elo agoen, well ech sinn immens frou iwwert dat, wat de Jean-Paul Olinger seet, datt heen hei der Meenung ass, datt et an all Betriber wäert mat de Leit geschwat ginn. Mee ech fäerten, dass dat e bëssen ze vill eng positiv Vue ass an dass et net wäert esou sinn. Well muss, dierf ee awer net vergiessen, et ass jo eng asymmetresch Relatioun zwëschen engem Patron a sengem Personal. A mir sinn hei net an engem Verhältnis, wou een op deen aneren obligéiert muss lauschteren. Et ass wierklech just de Salarié, deen ënnerleeën ass an de Patron kann d'Decisioun huelen. A bis elo ass sécherlech déi Diskussioun nach net op alle Plazen hei am Land, an alle Betriber gefouert ginn. A mir hunn elo scho gesinn, dass verschidde grouss Betriber schonn an d'Press gaange sinn a gesot hu wat si wëlle maachen. A bei deene grousse Betriber wësse mir zumindest, dass net mat der Personaldelegatioun am Virfeld diskutéiert ginn ass oder op d'mannst Accorde fonnt ginn ass, wéi et soll ëmgesat ginn. An da schwätze mer nach vun de Betriber ënner, also iwwer 150 Salariéen, wou jo muss mat der Delegatioun geschwat ginn, wou et offensichtlech bis elo nach net passéiert ass. A guer net ze schwätze vun all deene Honnerte Betriber, ënner 150 Leit do och, wou och awer muss mat der Belegschaft geschwat ginn. Ech denken, déi grouss Betriber, déi elo ugeschwat gi sinn, déi hu sécherlech verschidde Méiglechkeete fir dat doten ze begleeden, individuell, a wäerten dat och maachen. Déi Mesure hei ass ugekënnegt gi leschte Freide, quitte datt se vläicht och schonn am Virfeld an der Diskussioun war. An deementspriechend bleift och nach Zäit bis den éischten November, fir dat doten ëmzesetzen. Se ass och nach net Gesetz, muss ee soen. D'Gewerkschaften hu sech jo elo awer gewiert. Et kann een dovun ausgoen, datt esouwuel den Avis vun der Chambre des Salariés wéi dee vun der Chambre des Fonctionnaires et Employés publics och wäerten negativ ausfalen. Dat steet jo nach net am Gesetz, oder? Mir sinn awer der Meenung, datt et och virdru schonn op Basis vum aktuelle Gesetz méiglech ass, mat alle Caveaten fir RGPD. Mee och do Iergendwéi, op gutt Lëtzebuerg, iergende Dout muss ee stierwen. Mir kënnen net op der enger Säit soen, RGPD ass méi wichteg, d'Liberté individuelle vun enger Minoritéit si méi wichteg, mee d'Liberté individuelle vun de Majoritéit ass net wichteg an d'Santé publique ass an där Hinsicht och net wichteg. An och bei de Betriber, well mer gesot hu virdrun, et ass net all Betrib d'selwecht, et ass och net all Betrib, deen dat heite wäert maachen. Et si Beräicher, wou dat heiten net méiglech ass, denkt een un d'Soins à la personne an anerer, wou vläicht d'Leit léiwer weiderhin wäerten op d'Maske setzen. An och een Element, wat eis wichteg ass, ass natierlech och déi Betriber, déi, deenen d'Lu vläit méi Repercussioun heivun hunn, notamment am Beräich Horeca, datt een dann och do kuckt, wou et eng Obligatioun gëtt, déi Aiden, datt een och do kuckt, dann déi Aide weiderlafen ze loossen, déi och momentan nach net gestëmmt sinn. Madame Bacq, hutt Dir nach eng Hoffnung, datt et nach gestrach gëtt aus dem Gesetz? Jo, mir wäerten op jidde Fall elo ganz direkt Gespréicher sichen, well eben am Virfeld net mat eis genuch dodriwwer diskutéiert ginn ass. Mir wäerten de Montant d'Revue maachen. Mee, wéi dogéchst sot, mir wäerten als Chambre des Salariés e second Avis dozou schreiwen, wou mer op all déi Geforen an virun allem Onsécherheeten hiweisen, well nach esou viles onkloer ass. A wéi gesot, et ass ee Saz am Projet de loi, an hannendru stelle sech esou vill Froen. An dat do wär jo och eppes, wa mer eis alleguerten eens sinn, dass et jo esou flott kann ëmgesat ginn a jidderee mat jidderengem flott diskutéiert, ma da komm, mir halen dat iwwer Gesetz fest. dass dat muss Co-Décisioun sinn an de Betriber, an da si mer eis jo alleguerten sécher. Mee dat ass nëmmen een Element, plus d'Bezuele vun den Tester, plus wéini gëtt dann de Covidcheck gemeet, plus déi Fro, wou Der richteg opgeworf hutt, Wat passéiert, wann de Salarié moies ukënnt an säin Test ass zoufälleg net méi valabel? Wat geschitt da mat deem? Déi Télétravailsfroen, déi Dispense-de-travailsfroen, all déi Froen, déi musse jo awer am Virfeld gekläert ginn. Dat heescht, jo, d'Hoffnung besteet. Ech soe Merci dem Nora Back, Presidentin vun der vum OGBL, dem Jean-Paul Olinger, Direkter vun der UEL, fir dëst Sträitgespréich um fréien Dënschdegmoie. Merci. Merci och. Merci.